וועסטו ווערן א בעל שם טוב, דער בעל שם טוב וועט זיך אנרופן בעל שם טוב ווייל ער האט זיך דערהאלטן, אויף אים איז אויך דורכגעגאנגען אסאך, אסאך בחורים מיינען אז א צדיק ווערט נישט געבוירן, ער ליינט די מעשה ביכלעך, דער בעל שם טוב האט אזוי געטון, אין די ווילנער גאון האט ער זיסעך מאל געלייענדיג שס, אין די שאגת אריה געלייענדיג טויזענט מאל שס, און ער ווערט צופאלן, איך האב דאך נאך קיינמאל נישט געענדיגט. איך קען קוים רעדן די ערשטע באנד וואס איך האב אנגעפאנגען די יעדעם זעכטע די די צווייטע אויפדארף האב איך האב איך צוגעמאכט איך בין זייער צובראכן און איך ארום אנגעקומען צו ווערן שליט א איך ארום אמאל אנגעקומען צו ווערן ווילנער גאון ער הערט רבי משה פייכער לערנט דעם מסכת שבת טויזנט מאל יעדע וואך שבת ער גייט די מסכת שבת ווי קען איך צוקומען צו די זאכן ער ווערט צופאלן קיינער פארציילט נישט די ערשטע חלק פון די אלע צדיקים.

ווי האסטו שוין געהערט די מגילה? ווי האסטו שוין געזען די גמרות? דאס וויל די יצר הרע זאגן, ווען דו זעסט אין די גמרא כל הגדול מחברו יוצא מגדרו אנעני, האבן די צדיקים געהאט סאך סאך אזעלכע מחשבות, סאך סאך אזעלכע טראכטונגען, יא, וואס דארף מען טאקע? יא, איינער דארף מיך, מען מען רעדט צום אייבערשטן, איינער הערט מיך אויס, און אסאך מאל שרייבן די צדיקים, זיי שרייבן דאך מפרש אז עס האט זיך געדאכט ווי קיינער האט נישט אויסגעהערט.

אזוי גייט עס מיין טייער קינד, אזוי גייט עס, אזוי גייט עס, א מענטש וואס ווערט געבוירן א ערליכער איד, דער אייבערשטער אליינס טעסט אים אויס, יא, לאמיר זען טאקע צו דו ווילסט זיין א ערליכער איד, אבער גיי נישט אוועק פון דער אייבערשטער, בעט דיך גיי נישט אוועק פון דער אייבערשטער, היט שבת, היט שבת, שבת האט געהיט, און מוחל על עבירות, נעם דיך פאר אז דו וועסט נישט הייכערן קיין סיגרעטל אויף שבת און וועסט נישט.

און ווי ס'איז דא נישט אייך צדיקה בלויז סער צד לא סער נאר ס'איז העקיש נו וואס גייט אייך דעם צווייטן א מענטש שאפט ער זיך אסאך עבירות א בחור קוקט צוזאם אסאך שמוץ קוקט שמוציגע מעגעזינען קומט אין ישיבה נאכדעם ער צאפט די בלוט פון בחורים א טייל פון א בחור ער טשעפעט ער טשעפעט אבער זאלסט וויסן דו קענסט אויך תשובה טון.

למעשה איז דאס א קלייניגקייט. טו תשובה, הייב אן גיסן נעגל וואסער, דריי דיך אן א שיסל ביים בעט, און גיס דיך אפ צופיל נעגל וואסער, האסטו שוין געטון א מצוה. און יעצט, זאג פאר די אייבערשטער מודה אני, שכוח אייבערשטער, זאג עס אין אידיש, שכוח אייבערשטער ביסט צוריק געבן מיין נשמה, שכוח אייבערשטער איך בין אויפגעשטאנען געזונט, דו שטעלסט דיך אויף אין בעט, שכוח אייבערשטער איך דארף נישט ווארטן אז א שווארצער נער זאל מיך קומען יעצט דא פירן א ווילטשעיר,